Şaban aýynyň ortasyndaky okalýan ýüz rekagat namazy okasa bolýarmy? Ol barada Pygamberimizden sallallahu aleýhi wesellem anyk maglumat barmy? Bu soraga jogap bermezden öň geliň hadys ylmy bilen kiçiräk tanyşlyk geçireliň. Hadys, zaýyf hadys, mawzu hadys, sahyh hadys diýip eşidensiňiz. Indi hadys näme diýmek? Hadys, Pygamberimize sallallahu aleýhi wesellem ýöňkelen söz, ýa amal, ýa tassyklama, ýa wasp. Ýagny, Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem aýtdy diýip, ýa etdi diýip, ýa tassyklady diýip, ýa şul onuň waspydy diýip bize ýeten habarlara hadys diýilýär. Indi her bir bize ýeten hadysy kabul edip, oňa amal edip bilýäsmi? Ýok, diňe sahyh, ýagny dürs hadysa amal etmek rugsat we zaýyf, gowşak ýa mowzu, toslama hadyslara amal etmek rugsat däldir. Käbirleri şeýle diýýärler, Zaýyf hadys näme hadys dälmi? Ýagny zaýyfam bolsa, Oňa amal edibermeli, sebäbi hadys adyny göterýär dämi? diýjek bolýar. Ýöne bu gaty bisowat adamyň gürrüňidir. Hadysyň kesgitlemesinde biz näme diýdik? Pygamberimize sallallahu aleýhi wesellem ýöňkelen söz ýa amal ýa tassyklama ýa wasyp diýdik. Ýöňkelen diýdik. Pygamberimiziň aýdan ýa eden ýa tassyklan ýa waspy diýip anyk görnüşde diýmedik. Şonuň üçin hadys diýilse, pygamberimiz barada anyk maglumat diýip düşünmeli däl. Diňe dürsliginiň şertleri tapylan hadys anyk maglumat hasaplanýar. Indi sahyh hadysyň şertleri näme? Ýagny hadysy kabul etmegimiz üçin näme şertler gerek? Onuň birnäçe şertleri bar. Biz diňe iki sanysyny alalyň. Çünki bu bir hadys ylmy bilen tanyşlyk. Indi birinji şerti, habarçylaryň yzygiderligi üzülmeli däl. Meselem, men Ahmet, kakam Myrat, atam Meret, atamyň kakasy Arslan. Indi habarçylaryň zynjyry diýilýär şuňa. Men, meselem, bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylynda doguldym. Atamyň kakasy Arslan bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda doguldy. Ýagny men Arslan atamy görmedim. Sebäbi ol segsen bäşinji ýylda aýryldy, men bolsa togsanjy ýyl dogdum. Indi men Arslan atam aýtdy diýip bir zat habar bersem, meniň habarym kabul däl. Näme üçin? Sebäbi men Arslan atam bilen duşuşmadym. Ol men dogulmankam dünýeden ötdi. Aý, belkem, kakaň gürrüň berendir saňa ýa Meret ataň aýdandyr, olar Arslan ataňy gördüler we duşdular, sen şolardan eşidensiň diýilse, ýok, hadys ylmy beýle ýöremeýär. Buny kabul etmeýär. Belkem, bolup biler, bolar ýaly zada sallanyp hadys tassyklanmaýar. Hökman iki habarçynyň duşuşyp bilmek mümkinçiligi sudlanmaly. Eger men kakamdan eşitdim, olam Arslan atamdan şeýle-şeýle diýdi diýip habar bersem, onda yzygiderlik üpjün bolýar we şeýlelik bilen şul hadysy kabul bolmana laýyk bolýar. Ikinji şerti, habarçylaryň dogruçyl, takwa we ýatkeşligi gowy bolmagy. Eger habarçylaryň birisi kimdigi belli däl bolsa, ýa ýalançy bolsa, ýa ýatkeşligi ýeterlik, Däl bolsa, onda bu hadys kabul däl. Ýatkeşligi pes habarçylara gowşak habarçy diýilýär. Ynha, hadysyň kabul edilmesi üçin şertleriň käbirleri, olardan başga-da bar, ýöne häzirlikçe bu bize ýeterlik. Indi, hadys habarçylary sahabalardan soň esasanam iki-üç nesilden ybarat. Ýagny sahabalary görenler, olaryň okuwçylary, soňra olaryň okuwçylary, ynha, esasy hadys habarçylary sahabalardan soň iki asyrda ýaşanlar hasaplanýar. Indi olaryň ýaşan ýyllary, ýatkeşligi, dogruçyllygy hakynda ýörite kütübur-rijäl, ýagny habarçylar hakda kitaplar ýazylypdyr. Ynha, şeýdip, hadys alymlary ýurtma-ýurt aýlanyp, yslam ülkelerindäki ylymlary çöpläp, kitaba geçiripdirler. Hadys kitaplaryň iň meşhurlary, Sahyh Buhary, Sahyh Muslim, Sünen Nesäi, Ebu Dawud, Tirmizi, Ibn Maje, Musned Imam Ahmed. Gadymky iň ökde hadys alymlaryň käbirleri, Said ibn Museýib, Muhammed ibn Sirin, Ymam Malik, Ymam el-Awza'i, Abdullah ibn Mubarak, Abdurrahman ibn Mahdi, Ymam Şäfiý, Ymam Ahmet, Aly ibnul Medini, Ýahýa ibn Maýin, Yshak ibn Rahaweýh, Ymam Buhary, Muslim, Nesäi we başgalar. Indi geliň ýüz rekagat namaz baradaky hadysy öwreneliň. Pygamberimiziň sallallahu aleýhi wesellem şeýle diýeni aýdylýar, Eý Aly! Kim şaban aýynyň ortasyndaky gijede ýüz rekat namaz okasa, her rekatda Fätihe süresini bir gezek we Kul huwallah süresini on gezek okasa, Allah Tagala şol gijede onuň soran ähli hajatlaryny berjekdir. Ibnül Jawzy atly hadys alymy şeýle diýýär, Bu hadysyň toslamadygyna hiç şübhämiz ýokdur. Onuň üç ýolundaky habarçylarynyň köpüsi Näbelli adamlar. Olaryň arasynda örän gowşaklaram bar. Bu hadys düýbünden kabul edilmez. Ünsberiň, eger habarçylaryň biri näbelli bolsa, eýýäm hadys kabul edilenok. Bärde bolsa, köpüsi näbelli diýýär. Üstesine örän gowşak habarçylaram bar diýýär. Ymam Zehebi aýtýar, Bu hadys Aly ibn Hasan, Aly es, Sewri diýilýän biri tarapyndan düzülen hadysdyr diýýär. Bärde Ymam Zehebi goşmaça maglumat berip, habarçylaryň birisi hadys toslaýan çeki. Ynha, şu taýda alymlaryň aýdan sözleri arapçasyny goýýas, çeşmeler bilen bile arapça bilýän alyp okap derňäp biler. Ymam Şewkani bu hadys toslanan diýip aýdýar. Hafiz al-Yraky Şaban aýynyň ortasyndaky gijesinde okalýan namaz barada hadys batyldyr diýýär.

Öz Kerim kitabynda, Allah islän zadyny öçürer, ýok eder, islän zadyny bolsa öz ýerinde galdyrar. Onuň ýanynda esasy kitap Lewhul Mahfuz bardyr. Indi näme üçin Beragat gijesinde edil şu dogany okamaly diýip ýaýradýarlar? Sebäbi hälki toslama diýen hadysymyzyň dowamynda şeýle diýýär. Soň Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem şeýle diýipmiş, Eý Aly! Bu namazy okan her bir bendäniň soran ähli hajatlaryny Allah Tagala şol gijede oňa berjekdir. Sorapmyş, Eý Allahyň Resuly! Eger Allah ony bagtsyz edip ýaradan bolsada, ony bagtly edermi? Ol şeýle jogap beripmiş, Hak bilen meni pygamber edip iberen Allaha kasam bolsun, eý Aly, hakykatdanam ol löwhda pylan ogly pylan bagtsyz ýaradylan diýip ýazylan bolsa-da, Allah Tagala ony pozar we ony bagtly eder. Ýagny, toslanan hadysda, Eger adam şol gije ýüz rekat namazy okasa, ol betbagt diýip Allahyň takdyrynda ýazylan bolsa-da, Allah ony ol takdyrdan, ýagny ýazgykdan pozup, ony bagtlylaryň hataryna goşjakdyr diýýär. Şol sebäpli ýokarda agzan dogamyzy şol gije aýtmaly diýýärler. Buňa zulumatun fowka zulumat diýilýär, musulman doganlar. Ýagny tümlügiň üstüne tümlük. Näme üçin? Birinjilikden, bu hadys ýalan düzülen diýdik. Ikinjilikden, şol hadys dürs bolanda-da, şol dogany ediň diýip ýeri ýog. Diňe ýüz rekagat namaz okasa ýeterlik diýýär. Garaz, bir bidgat yzyna başgasyny süýreýär. Ynha, şeýdip, ýüz rekagat okalýan namaz baradaky hadys mowzu, toslanan, oýlanyp tapylan, Pygamberimiziň aleýhis-salatu wes-selam adyna ýalan aýdylyp düzülen hadysdyr. Bu hadysy amal etmegem, ýaýratmagam rugsat däldir, musulman doganlar! Sahyh hadysda Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem şeýle diýýär, Kim meniň adymdan ýalan sözlese, otdaky ýerine taýyn bolsun. Indi, tapawut ýok, nähili ýalan bolsa bolsun, gowy zat diýip ýalan sözlesin, erbet zat diýip ýalan sözlesin, hiç hili tapawut ýok, hemmesem şol bir günä. Çünki din kämil, üstüne goşara hiç zat galmady. Pygamberimiz aleýhyssalatu wesselam öz wezipesini, ýagny näme haýyr bolsa öwretmegi we näme şer bolsa duýdurmak wezipesini doly berjaý eden. Geliň ýene bir hadys alalyň. Şaban aýynyň ortasy gelende gijesi namaz okaň, gündizi agyz bekläň. Arapçasy, Kumu leýleha Wasumu naharaha, ýagny Şaban aýynyň ortasy gelende gijesi namaz okaň, gündizi agyz bekläň. Hoo bu hadysyň dowamy bar, biz ýöne dolusyny almarys, diňe şu parçasy ýeterlik. Indi bul hadys barada şu taýda arapçalarymy goýju, kim arapça bilýän bolsa ýa bilýäni gidip görkezjek bolsa çeşmeleri bilen şu taýda durandyr. Türkmençe gysgaça aýdyp geçýäs. Bu hadys hakynda alymlaryň sözleri. Ymam Ibnül Jewzi näme diýdi? Toslanan diýdi. Ymam Zehebi şeýle diýýär, Hadysyň habarçysy Ibn Ebi Sebrany Buhary we başgalar gowşak saýýardy. Şeýle hem Ymam Ahmediň ogullary Abdullah we Salyh kakasynyň ol barada hadys toslaýan kişidi diýenlerini habar berdiler. Ymam Nesaýy oňa metruk, ýagny taşlanan diýdi. Ibn Maýyn Onuň hadysy hiç zadam däl diýdi. Ýagny musulmanlar olar bu hadysda şol hadysyň toslanandygynyň sebäpleriniň birisini hem onuň bir habarçysy bar ekeni. Ol habarçysy hem hadys toslaýan biri we taşlanan onuň hadysy hiç hili alynmaýan biri eken. Indi Şaban aýynyň ortasy bilen baglanyşykly ýene hadyslar bar. Mysal üçin, kim beraat we gadyr gijesini ybadat bilen geçirse onuň kalby ölmez. Ine, edil şul sözler bilen hadys ýok. Hadys kitaplarynda edil şul sözler bilen bu hadys geçenok. Ýöne şuňa golaýrak gelen biri bar. Ol hem näme diýýär? Pygamberimiz şeýle diýipmiş, Kim iki baýram gijelerini ybadat bilen geçirse, kalplar ölýän gününe onuň kalby ölmez. Emma bu hadysam mowzu, Pygamberimiziň, aleýhüssalatu wessalam, adyna ýalan atylan hadys. Ynha beýle diýen alymy arapçasy bilen şu taýda ok goýýas, münşesini gysgaça belläp geçýäs, Bunuň hem habarçysynyň biri Ibn Harun el-Belhi, ol hem ýalançy. Ýene ýaýradylýan habarlaryň birisi, Musulmanlaryň iki baýramy bolşy ýaly, perişdeleriňem iki baýramy bar, biri Beraat gijesi, biri Gadyr gijesi. Bu hiç hili asly bolmadyk habar. Ol hadys kitaplarynda hatda toslama hadys diýibem habar berilmän. Şeýlelikde musulman dogany Şaban, ýagny meret aýynyň ortasyndaky gijesi barada ýaýradylýan habarlaryň birisem dürs däldir, anyk hadys däldir. Ynha, Kazy Ebu Bekr Ibnul Arabi Ahkamul Kur'an atly kitabynda şeýle diýip aýdýar, Şaban aýynyň ýarym gijesi barada ne onuň fazyleti hakynda, ne-de şol gijede ömür möhletleriniň ýazylýandygy barada daýanmaga boljak hiç bir hadys ýokdur. Şonuň üçin oňa üns bermäň diý. Indi, käbirler şeýle diýip biler, Bu seniň aýdýan zatlaryňy biziň ahunlarymyz bilenokmy? Olaryň bilmedik zadyny sen nirden bildiň? Jogaby birnäçedir. Birinjisi, ahunlar pygamber däl, olar hemme ylmy gurşap alanoklar. Ikinjisi, hak adamlaryň üsti bilen däl-de, adamlar hakyň üsti. şahsyýeti bilen tanalýar. Üçünjisi, sahabalary gören beýik alymlaryň birisi Hasan el Basry Allah oňa rahmet etsin. Ol hadys habarçylaryň birisi hasaplanýan ekeni, beýik habarçylaryň birisi hasaplanýar. Ýöne ol eger-de duşanlygy anyklanmadyk birinden Pylanydan şeýle diýdi, pylanydan habar berilýär diýip, şondan eşitdim, şol maňa gürrüň berdi diýip, gönümel şondan eşidenini açyk aýtmasa, şonuň şol habary alnanok ekeni. Köp hadys alymlary Hasan Basry bolsa-da, şertler tapylmasa onuň habaryny kabul edenok eken. Muny mysal bilen düşündireliň. Meselem, Hasan Basrynyň Saýid ibn Müseýýib diýip şeýhi bar, ýagny mugallymy. Saýidiňem şeýhi Abdullah ibn Abbas sahaba Allah ondan razy bolsun. Indi, haçan-da, Hasan el Basry, Abdullah ibn Abbas aýtdy diýip bir habar gürrüň berse, ýagny öz şeýhini ortadan aýyryp, gönümel ibn Abbas aýtdy diýse, onuň habar alynmaýar. Çünki ol Ibn Abbasa duşandygy anyk däl. Indi siz diýip bilersiňiz, Hasan Basry ýaly beýik alym ýalan sözlärmi? Eger Saýtdan eşitmedik bolsa, nädip Ibn Abbas aýtdy diýip biler? Ýok, hadys ylmy beýle ýöränok. Hadys alymlary bir habary Pygamberimize aleýhyssalatu wessalam ýöňkemek üçin belli şertler goýupdyrlar we şol şertlerden çykmaýan ekenler. Bu Hasan Basry ýalan aýdýar diýdigi däl musulmandygyny. Bu düz şekilini derňew, dogry kadalar bilen anyklamak diýilýär. Çünki bu din, her bir düz, sahyh hadysa musulmanlar kyýamata çenli amal etmeli bolýarlar. Şol sebäpli köne hadys alymlary kada şertleri berk eken. Şonuň üçin Hasan Basry ýaly dag ýaly alymyň hadysy şertler bilen alynýan bolsa, biz näme üçin ahunlardan şertsiz kabul edýäs? Olaryň ýalan hadys diýip ýaýradyp ýörenlerini bilibem kör bolup yzyna düşýäs. Ýene belläp geçjek zadymyz. Geçen wideoda aýdyşymyz ýaly Şaban aýy barada az beklemek sogaply diýip sahyh hadyslar geldi. Şeýle hem Kuran okamak, nefil namazlary okamak, doga-dileg etmek bu zatlar hemme wagtam musulmanyň etmeli iş. Ýöne gürrüň nämede? Gürrüň Şaban aýynyň ortasyndaky gijäni artykmaç Maç saýmak, beýik gijelerden aýratyn hasaplamak ynha şul bolanok. Çünki ol baradaky hadyslar agzap geçişimiz ýaly toslamadyr. Iň soňunda aýtjak zadymyz, sahyh hadys. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýýär, Ymmatymdan bir topar bar, olar hemişe Allahyň buýrugy boýunça hak ýolly bolarlar. Olara arka öwrenler ýa-da olara garşy çykanlar olara zyýan ýetirip bilmez. Allahyň buýrugy gelýänçä olar adamlardan üstün ýagdaýda bolarlar. Indi şol topar kimler diýip Ymam Ahmetden soranlarynda şeýle jogap berýär, Eger ol hadys eýeleri bolmasa, onda olaryň kimdigini men bilmedim. Şeýle hem Ymam Buharynyň mugallymy Aly ibnul Medini, Ymam Buharynyň özi hem bu topar hadys eýeleri diýip kesgitläpdirler. Beýik Allahu subhanahu we taala bizi şolaryň sanyndan eýlesin.